Сәхнәдәш. Рәхмәт. Ә Күңелдә кала торганмы менә? Әйе. Э, Җыр Йөз процентка. һәм э, эленеп калырга тиеш. Һәрбер җыр, э, әйтергә кирәк, җырның бер шундый моменты була, әйме? Э, Менә э, ул булсын кушымтада, Әйе. э, ул булсын э, Ниндидер сүз. сүз, әйе, ул булсын э, ниндидер э, көйләп алу, нәрсә булды эльмира әйе мине монда бер якка җайлаша эльмира камерага җайлаша дуслар э, безне онлайн карап була вконтактеда рәхмәтегез э, болгар радиосының рәсми төркемендә һәм инде сез шулай ук э, безгә үзегезнең фикерләрегезне яза аласыз җыр да сүз яисә ниндидер кушымта да бер өлеше булырга мөмкин яисә көйнең ниндидер бер моменты эленеп калырга тиеш әйме ул кешенең күңелендә калсын өчен Ә барысы да бергә бер юлы була, булса нәрсә була ул? Супер хит. Белмим шул.
Була Миңа аламы калса, шулай?
э, Була аладыр, э, бәлки ул ниндидер винегрет булачак. Мин белмим. Хәзерге заманада ниндидер алгоритмга менә моны ясыйм дип, моны ясыйм дип, хит булачак дип. Миңа калса хәзер андый Әйбер юк. Менә әгәр дә кешенең күңеленә керә икән, ә, бәлки аның ниндидер инструменты яңгырый, ә, бәлки паузада ниндидер җирдә булса, ә, ул да кешене ә, теге яулап урап ала. Ә синең күңелеңгә, ә, э, күңелеңә ә, э, нәрсә кереп китә ала? Әйтик, менә сине цепляет дип әйтейин татарча, әйтсәк, нәрсә эләктереп ала синең күңелеңне җырда? Монда өч фактор бар. Э, ул өч фактор инде бөтен кешегә дә мәгълүм. Мәгълүм ул әлбәттә композиторның көе, ул э, авторның сүзләре һәм кем аны башкара. Чөнки э, җыр бик матур булырга мөмкин, әмма дә ләкин җырчы аны үз тавышы белән дөрес иттереп э, тамашачыга тәкъдим итмәсә, җыр бит ул э, күңелгә үтә алмый. Ә менә кемнеңдер тавышы менә ис китәрлек. Ис китәрлек бу җырга һәм менә бу өч фактор э, бергә кушылса, димәк, җыр 100 процентка килеп җиткән. Ә менә аннары ничек аны теге пиар итәргә, ничек аны дөрес иттереп э, тамашачыга тәкъдим итәргә, менә бу хәзер бик катлаулы эш. Э, эш чөнки җырчылар бик күп, музыка көн саен меңләп чыга музыкаль челтәрләрдә. Һәм э, менә бу күп барлыктан үзеңне күрсәтү Бик авыр. Элек тә шулай булганмы икән ул, Эльмира, ничек уйлыйсың? Юктыр. Элек тә җиңелләрдән булмагандыр инде ул. Җиңел булмаган, әмма дә ләкин бу җиңел м, м, авырлык алар икенче төрле э, җирдә булганнар. Э, Ә менә шулкадәр күп җырчылар Әлбәттә, булмаганнар. Миңа калса, монда бит инструментлар күп. Менә бу коралны э, кеше әгәр дә үз файдасына тиешле итеп һәм бик оста куллана икән, бу бит бик яхшы дигән сүз. Әлбәттә. Әгәр дә менә бу инструментларны куллана белсә. Әйе, әйе. Димәк, әлбәттә. безгә бит инде бу яхшы дигән сүз. Элек бу булмаган, бик Ай. кулай булмаган. Ә хәзер алар бик күп. Алай да яхшы түгел безгә, әйеме? Юк, миңа калса безнең, беләсеңме, аның сыйфаты, аның качествосы бетә. Мгм. Чөнки әгәр дә э, мин аңлыйм, э, күп кешенең хәзер мөмкинлеге дә бар җырларга. Ул әйбәт, кеше үз-үзен э, күрсәтергә тиеш. У- Үз-үзен э, ничектер и- ачырга тиеш. Э, Әмма дә ләкин барыбер образование кирәк. Э,
Тәҗрибә кирәк. Тәҗрибә кирәк. Син бит үзеңнең миссияңне нәрсәдәдер, э, менә мин просто җырны чыгардым дип шул әйтеп булмый. Ә хәзер ул просто ниндидер м, юк барга килеп чыга. Күренеп алыр өчен, сәхнәгә чыгып Әйе, керер өчен, нәрсәдер һәрбер кешенең, исбатлар өчен, әйе, әйеме? һәрбер кешенең үз максатлары, мин популяр булыр дип, э, м, хәзер образование алырга кирәк түгел. Хәзер берәр хайп ясадың да, скандал ясадың да, менә кеше сине инде бөтен җирдән чәйни башлый. Ә, күп кешегә музыка да кызык түгел. Ә нәрсә микән аның бүген килеп чыкты? Карыйм әле мин социаль челтәрләрдә. Нәрсә ашаган микән? Нинди күлмәк кигән микән? Менә монда э, Эльмира Калимуллинаның менә 200% перфекционист булуы шул кадәр дә ярылып ята. Чөнки э, Эльмира, менә синең э, менә әйтәм кайчакта хәтта ачу китергеч, әйме, синең Так. кыз кыяфәтеңдә, ә, синең шул кадәр дөрес итеп, затлы итеп, зыялы итеп сөйләшүеңдә, үз үзеңне тотышыңда, киемеңдә, сәхнә костюмнарыңда, синең җырларыңда, синең иҗатыңда, у- алар барысы да менә ярылып ята теге әйтәләр бит все по полочкам дип әй мен һәм нәкъ тә шулай Ильмира а, бу махсус эшләнәме әллә син табигатең белән шундыймы мин табигатем белән шундый мин задрот э, әмма дә ләкин минем авантюр э, жилкысымда бар мин э, үз үземне гел ниндидер үз үземә ниндидер максатлар куям миңа нәрсәдер тагын э, ачырга кирәк ниндидер кызыксыну миңа кирәк миңа бер җирдә генә басып тору ул миңа Скучно миңа. Менә хәзер соңгы вакыттагы бер кызыксынуыңны әйт алайса, менә бер урында тор, таптанып тормас өчен нәрсә үзләштердең яисә үзеңә нинди яңалык ачтың, бәлки?
Ой, көн саен ул әни яңалыгы.
Әле без аның турында сөйләшербез. Әйе. Ә, Үземә нәрсә? Мин хәзер, ә, ну, әни буларак, Күп вакыт минем үз-үземә, шәхсән үз-үземә юк. Минем бар вакытым балага, минем бар вакытым иремә, минем бар вакытым иҗатыма, гаиләмә, әниемә, туганнарыма, әмма дә ләкин үз-үземә вакыт табу бик авыр. Менә Син син хәзер- әйтәсең, менә перфекционист. Әйе. Ә менә бу җирдә мин перфекционист түгел. Юкта әле, Эльмира, мин һич ышанмыйм. Юк. Неужели- Юк, тукта. Неужели син спортзалга йөрмисең? Неужели Менә- син косметологка бармыйсың? Неужели син сәгатьләр буе тырнак ясатып, яисә керфек ясатып уздырмыйсың, кайберәүләр кебек? Неужели син озак итеп кибетләрдә йөрмисең? Мин кибетләрне җенем сөйми. Мин анда арам, мин белмим ничек кеше анда рәхәтләнеп сәгатьләр, көннәр буе йөри. миңа э, э, теге вакытны да жәл һәм теге хәм маркетплейслар булганда Әйе. шундый рәхәт шалт корзинага куйдың да шалт и уже сәгать беренче ярты ага менә моны сатып алдым все э, кибеткә мин бүтән бармыйм Э, хәзер менә хәзер мин әле генә генә э, спортзалга йөри башладым Мгм. әйе и то нерегулярно Э, косметологка йөри башладым ну яшь бара малай ә Мин бит все-таки җырчы, мин Әйе. бит сәхнәдә. Ә менә шул э, момент минем э, мин хулиган, мин үз-үземә күп вакыт э, э, бирмим. Ял итәргә үз-үземә бирмим. Әни менә менә хәзер мине тыңлый, ул миңа гел әйтә. Кызым, сиңа ял итәргә кирәк, ял итәргә кирәк. Менә әгәр дә без теге качественно ял итсәк, Мгм. Димәк, безнең тагын да көчебез күбәя эшләргә.
Шулай булсын, ә, инде үзеңә әлбәттә инде вакыт табырлык ә, шушы ә, тормышның бер моменты була ул, Эльмира. Билгеле сүз дә юк, иҗатның гөрләп барган вакыты. Шул ук вакытта бала үскән вакыты, бәлки булмый торгандыр. Ләкин менә э, агачта бит инде башта чәчәк атабыз, башта сокланабыз, яфрак яра, әмма аннан соң э, бөреләре барлыкка килә, аннан соң җимешләр бирәбез, шуннан соң гына татый башлыйбыз бит. Бәлки менә шушы чорны көтәргә генә кирәктер миңа Бәлки. калса.
Ай, син мине илһамландырдың. Әлбәттә, хатын кызга хатын кыз кирәк аз гына булса да менә теге Әйе. э, тормышта карашны бераз гына ничектер җайлап, аңлатып Килешәм. җибәрергә. Һәм бүгенге кичтә менә шушы Матур, гүзәл ханым студиябездә юкка гына утырмый. Әлбәттә инде, ул безнең студиябезне бизәргә, безнең дүшәмбе, авыр эш көне дигән э, кешеләр зарланып утыручыларның кәефләрен тагын да күтәреп җибәрер өчен чакырылды. Һәм Эльмира, бик шатбыз беренчедән, әлбәттә инде сине күрергә, синең җырларыңны һәрдаим Болгар радиосында ишетергә. Ә бүген исә җырларыңны турыдан-туры эфирда ишеттерергә һәм күрсәтергә чиксез шат булырбыз. Рәхим ит. Рәхмәт.

Рәхмәт яусын сиңа. Рәхмәт. Килгәнең өчен һәм әлбәттә инде ризалашканың өчен. Эльмира, мин гел э, бу сорауны үземә бирәм. Хәзер бу сорауны сиңа бирәсем килә, чөнки җай чыкканы булмады. Так. Э, менә шундый синең гаҗәеп искиткеч башкаруың, тавышың, үзең, әйеме, иҗатың. Э, менә кеше әз генә генә нинди дә булса уңышка ирешә башласа, ул тагы да зуррак үрләр яулар өчен ниндидер зуррак мөмкинлекләр эзли башлый. Әйе. Ә, ул мөмкинлекләр, әлбәттә, ул ниндидер зуррак калаларда, әйтик, шәһәрләрдә, әйме, чит илләрдә күрә Әйе. башлыйлар. Ә ни өчен Эльмира Калимуллина а, шушыны Мәскәүдә күрмәде икән, яисә чит илдә бит э, мөмкинлекләр һәм миңа калса тәкъдимнәр күп булгандыр.
Беләсеңме, тәкъдимнәр булдылар, әмма дә ләкин күп булмады. Бер контрактны миңа тәкъдим иттеләр. Аллага шөкер, мин аңа кул куймадым, чөнки ул шундый договор булды. Мин кол булар идем. 7 елга Йөз процентка әйтәм сиңа, чөнки минем коллегаларым шул э, продюсерский центрга кереп, җиде ел аларда эшләп, имеш, э, үзләренә бер нәрсә дә алмыйча, э, акча гына алар белән бүлешеп, э, алар артист булырга аларның шундый мөмкинлекләре булмады. Ул шундый э, тәкъдим булды, иллюзия тәкъдиме. Һәм бу договорга кул куймау тагын мине күп шундый яман кешеләрдән мине коткарды. Мин шул шоу-бизнеска керә алмадым. Элек мин бик борчыла идем, хәзер мин Аллаһы Тәгаләгә бик зур рәхмәт әйтәм. Ә, мин шул сынаулар аша үз-үземне таптым. Мин үз миссиямне хәзер беләм. Ә, һәм әлбәттә, үземнең ә, музыканы, иҗатны ә, бөтен дөньяга күрсәтергә телим. Әмма дә ләкин менә хәзер мин аңа әзер. Элек әзер булмас идем.
Димәк, э, кемгәдер шушындый э, кызыклы тәкъдимнәр булган вакытта, э, менә шушы иллюзияләргә бирешмәскә, ә инде үзеңнең максатыңны белеп һәм үзеңнең эчке тавышыңны тыңларга кирәк дип әйтәсеңме? Әйе, ансысы да бар һәм әнием миңа гел әйтә, кызым, күзеңне ачып йөрергә кирәк дип. Әмма дә ләкин һәрбер кеше үз ялгышлар аша гына ничектер тагын да бу тормышның тәмен белә ала һәм үз юлын таба ала. Шуңа күрә ничек команданы туплау, ничек э, кеше белән аралашу, ничек чыннан да үз-үзеңне тыңлау һәм Аллаһ Тәгалә безгә биргән интуиция, име? Ул безнең бу интуиция аша сөйләшә. Төсем, дигән сүз бар бугай. Бар. Әйе, менә шул.
Менә шул сөмне тыңлап, шул вибрацияне тыңлап, менә үз юлыңнан барырга кирәк. Хәзер мин аны шул сынаулар аша белдем. Һәм бу юлга мин бик рәхмәтлемен. Хәзер мин э, тагын бер м, авыр воронкага эләктем. Миңа калса күп артистлар шулай. Чөнки э, хәзер безнең шундый замана бик күп мәгълүмат, бик күп әйтем инде җырчылар, бик күп кеше үз-үзен күрсәтә, күрсәтергә тели һәм шул кешеләрдән ничек үз-үзеңне э, тагын да нур булып яктыртып күрсәтер өчен мә, хәзер менә ниндидер яңа алгоритмнар кирәк. Ә миңа калса, менә артистлар да әзер, әмма дә ләкин ниндидер система, яңа система әле әзер түгел. Мин бәлки ниндидер хәзер фәлсәфи әйберләр әйтәм, әмма дә ләкин миңа калса син мине сизәсең Әйе. һәм тамашачылар да аны Бәлки алар сизгәннәр, әмма дә ләкин ул турында әле уйламаганнар. Ә мин уйлый башладым, чөнки мин үз-үземне хәзер бу дөньяда тагын да яктырак, тагын да күбрәк күрсәтәсем килә. Ә менә ничек хәзер тамашачыга үз-үземне тәкъдим итергә, дөрес иттереп, әле пока мин эзлим.
Син бик күп уйлыйсың э, кебек Ой, тоелмыйм.
Бәлки ул минем шундый ялгышымдыр.
Эльмира, бәлки җиңелрәк уйларга кирәктер. Җиңелрәк уйлаганнарның э, тормышлары җиңел бара, әйме, иҗатлары җиңел бара. Ә Монда һаман да шул перфекционизм комачаулыймы? Ул перфекционизм түгел. Мин шулай уйлыйм, мин шулай яшим. Э, миңа шулай рәхәт. Шул эзләнүләр миңа рәхәт. Э, мин ниндидер яңа э, нәтиҗәләр үземә куям. Э, мин бу эзләнүләрдә ниндидер ачышлар үз-үземә ачам. Һәм менә шул процесстан мин Рәхәтлек алам, миңа шундый, шундый рәхәт. Шундый тирән, гаҗәеп күңелле кеше безнең студиябездә кунакта Эльмира Калимуллина. Дуслар, тыңлагыз әле әңгәмәбезне шулкадәр. Менә э, бүген шулай итеп сөйләшәсем килде. Эльмира, ачуланма, бәлки мин хәзер иҗат турында гына яисә җырлар яздыру, студияләр турында э, сөйләшер дип, э, Ой, бәлки кирәкмәс. шулай дип, шулай дип уйлап килгәнсеңдер. Минем сине башкача очасым килде, башкача сөйләшәсем килә. Билгеле, без иҗат турында да сөйләшербез. Э, Әйдә бераз гына уйлардан арынып, җырга Әйдә. чумыйк әле мөмкин булса. Әйдә. Рәхим ит.

Шәхсән минем, Әйе. шәхсән минем өчен шулай ук. Һәм э, бәлки синең башка фәлсәфә Юк, булгандыр. минем дә шулай ук.
Ул, беләсеңме, аның шундый тирән Мгм. фикерле һәм Гөлүсә Батталова язган аны шундый җиңел итеп, ә Илмир Низамов күп, күп кеше бәлки аны танымас та бу җырда композитор буларак. Әмма дә ләкин ул шулай ук ниндидер ностальгия, бу җырда ниндидер ностальгия бар. Менә мин дә аны тыңлап, үз-үзем ничектер ял итәм дә һәм ниндидер икенче дөньяга кереп китәм уйларым белән. Менә еш кына шулай була, чөнки руль артында барганда, әлбәттә, син э, концентрация бары рульдә, бары Әйе, юлда була, әйе. әйме? Ә, ничектер таксига утыра, и, бел- белгән кеше янында утырып барсаң, менә сөйләшеп барырга кирәк. Таксига утырсаң, әйме, син бары тик тәрәз артындагы картинаны бары күзәтеп барасың һәм ниндидер бер э, күңелдә дә бушлык булырга мөмкин яисә кемдер үз эшләре белән шөгыльләнә Әйе. ну, бу икенче төрле момент рәхмәт чынлап та э, бик рәхәт тыңланыла торган Рәхмәт. һәм м, шул ук вакытта э, тирән фәлсәфәле җыр әлеге җырны бик рәхәтләнеп тыңлыйм мин эльмир низамов турында әйткәндә билгеле без хәзер инде алга таба шуның турында сөйләшербез Әйдә. яме эльмир э, белән э, менә бу үзара хезмәттәшлек, әлбәттә, син иҗади хезмәттәшлек, бу тандем гаҗәеп, бу дуслык моңа тфү-тфү-тфү, күз генә тия күрмәсен, мин гел сокланам, а, һәм бүгенге көндә сезнең менә бу иҗади хезмәтегезнең җимешләре безнең Татарстан белән генә чикләнми, сезнең концерт турлары, э, шул ук әйтик, Төркия, Быел Ой. мин күзәттем Чукоткада, э, Чукоткага барганыгызны күзәт. Ике татар Чукоткага китте. Аны күрергә кирәк. Ильмира, ник күбрәк төшермәдең социаль челтәрләрдә? Салкан Ул, иде.
ул бик кызык иде, беләсеңме? Бик кызык иде, беләсең. Менә без бит, э, без бит Чукоткага бара алмыйбыз. Без, мин бит Ильмира Калимуллина түгел, менә Ильмир Низамов та түгел. Ә бит Шунда сезне чакырганнар. Сез Әйе. безнең сез безнең җырларыбызны, э, безнең милләтебезнең йөзек кашы булып шунда бардыгыз. Мин шаккаттым. Гаҗәеп, бу үз чакырдылармы була алар сезне? Чакырдылар.
Илмир миңа э, бер көнне шалтырата һәм әйтә, э, син ничек карыйсың, әгәр дә безнең концертыбыз Чукоткада булса? Ә мин беләсеңме, Илмир кызык өчен уйлап тапкан моны дип уйладым.
Юк шул, аңа тәкъдим иттеләр концерт ясарга һәм э, Без аның белән концертны туплап, ә, чынлап та шундый, э, ул бит шундый зур сәяхәт. Әйе. Ул бит мин карадым картадан. Без нинди якта һәм кайсы җиргә очабыз икәнен. Һәм шул вакытта мин аңладым, нинди безнең илебез, нинди ул дәүләтебез гигантский икән. Гигантский. Һәм ә, шундый кызыклы момент без самолетка утырганда Мәскәү Анадырь бөтен кеше зур әле самолет бөтен кеше исәннәшә. Әйтәм бу нәрсә микән? Ну чынлап та Анадырь ул шундый кечкенә генә шәһәр һәм анда кешеләр бер-берсен беләләр. Ә безгә карап бу кемнәр дип сораштыра башлаганнар. Чөнки без алар өчен чыннан да ну, чит кешеләр. Чит кешеләр, әйе. Һәм безнең концертка ике генә татар килде. Чукоткада татарлар күп түгел, дүртәү бугай. Ике кеше ә, татар, ике кеше башкорт. Ну, безнекеләр инде. Әйе. Ә бөтен килгән кеше урыслар. Әйе. Һәм без аларга Безнең иҗатыбызны, безнең җырларыбызны татар телендә, әлбәттә, берничә җыр урыс телендә дә булды, ә, тәкъдим иттек һәм алар шундый җылы иттереп кабул иттеләр. Аларның шундый ниндидер шаккаткыч сүзләр дә алар безгә концерттан соң әйттеләр. Без үзебез дә шаккаттык, үзебез дә. Менә моннан чыгып беләсең, менә нәрсә әйтәсе килә. Бер шундый алтын фраза ул, сәнгатьнең милләте юк. Әйе. Дөрес э, фраза. Һәм, һәм чынлап та менә сезне э, шундый кабул иткәннәр. Мин сезнең эмоцияләрегезне, мин әйтәм бит, ник күбрәк төшермәдегез? Ул ул гаҗәеп, ул шундый сәяхәт иде ул сезнең. Чөнки ике татарның Чукоткага чыгып китү. Шундый матур. Э, чакырулар киләме менә шулай? Ничек чакыралар? Кайдан күреп алалар? Билгеле син инде Рәсәй телеканалларыннан шулай күреп чакыралар. Ә, миңа калса, ул м, математикада бар шундый фраза сумма факторов дигән. Әйе. Һәм әлбәттә, голос проектыннан соң инде күпме еллар үтте, 12 ел. Ә, Илмир да күпме ел ә, тырыша, ә, иҗат итә. Нинди генә опералар, нинди генә балетлар ул ә, ясамый, эшләми, нәрсә генә язмый. Шуңа күрә миңа калса, менә безнең шундый синергия килеп чыга. Ул үз яктан, мин үз яктан һәм без чын команда. Бик көчле команда. Безнең бер максатлар, безнең бер амбицияләр, безнең бер тизлек һәм шуңа күрә бер-беребезне бик яратып, хөрмәт итеп, мин аның эшенә кермичә, ул минем эшемә дөрес иттереп кереп, менә шулай итеп без Чукоткаларга кадәр дә ә, барып җиттек. Менә ул шундый, мин хәзер сиңа логистика буенча әйтә алмыйм, каян килгән микән ул. Менә ә, шул ук ә, Төркия син әйттең. Бәлки Әйе. хәзер син аны э, сорарсың, белмим, ә- әйтергә ярыймы, юкмы, яки Төркия буенча. Ә, без бә- мәсәлән, Э, бу тәкъдимне безнең Татарстанда Төркиядән консулыннан алдык. Угур бей, Угур Елмаз ул минем өчен искитәрлек шәхес, чөнки Төркиядән чиновник, дипломат бит ул, консул, име? Безнең иҗатыбызны яратып, тыңлап, ул беренчедән татар Татарстанда Кем ничек иҗат итә, ул мәдәният аша да безнең милләтебезне белә башлый, име? Хәм безне табып, безне башта консульствога чакырды. Без анда аның белән очраштык, таныштык. Ә аннары берничә генә айдан ул безгә менә шундый тәкъдим белән чыкты. Ул үзе бөтенесен оештырды. Без Илмир белән генә самолетка утырдык та, костюмнарыбызны алып, һәм ике концертны Анкара шәһәрендә һәм Иске шәһәр шәһәрендә зур симфоник оркестр белән куйдык. Илмир үзенең, әлбәттә, симфоник әйберләрен дә күрсәтте оркестр аша. Ә мин инде ария из опер, мюзиклдан һәм безнең җырларыбызны да тәкъдим иттем. Һәм шулай ук бездә Татарстанда Казаныбызда да сез әлеге концертны куйдыгыз. Э, Төркия җырла. Ничек атала э, иде әле программагыз? Төркия җырларыннан. Ә, Төркия җырларыннан. Э, Юкмы?
Юк, юк әле юк. Э, безнең ике концерт булды э, шундый камерный обстановкада, рояль һәм тавыш кына. Ә менә шун Менә беләсеңме, бик кызык менә Симия хәя Шуның әйтте. тәэсирендә булдым, булмадымы икән дим мин аны, чөнки сез Төркияләргә барып кайтканнан соң булды бугай ул Юк, концерт, безнең юкмы? безнең Төркиядән соң хәзер шундый зур хыял бар. Монда да Казанда шундый концертны куярга. Беләсеңме, безнең монда Казанда шундый концерт булмаган. Ә Төркиядә инде булган. Һәм тагын без э, Төркиядән э, тәкъдим менә хәзер алдык, э, тагын чакыралар. Тагын әйе килегез дип Стамбулга хәзер. Мин э, сезне төрек консуллыгына төрек кахвәсе эчәргә генә барган дип уйлаган идем. Мин Эльвира. дә шулай уйлаган идем. Әнә бит ничек кәхвә килеп чыкты. Ә, Юкка гына йөртми, адәм баласын ризык йөртә диләр. Ә, Күрәсең, күрәсең, шулай булып чыккан. М, Менә шаккаткыч. Шулай ук белүемчә, Төркмәнстаннан сезгә чакыру килгән әле, әйме? Әйе.
Бу ис китәрлек хәл. Мин Әле дә беләсеңме, уйлыйм, ничек алай килеп чыкты микән? Ә, миңа шалтыраталар, ә, менә Яңа гасыр телеканалыннан һәм әйтәләр, Эльмира ханым, менә сезнең концертыгызны Төркмәнстанда күрсәтергә рөхсәт бирәсезме? Митәм, кайда? Төркмәнстанда. Митәм, әлбәттә. Митәм, ә каян алар белгәннәр минем концерт турында? Ә, Төркмәнстанның бар баш лидеры, президенты түгел, ә баш лидеры, һәм ул ТНВ планетаны карап, минем концертны күрде дә, һәм мәдәният э, министрлыгыннан аша миңа шалтыраттылар. Башта э, Яңа гасыр телеканалына шалтыраттылар. Аннары миңа шалтыраттылар, без сезне концерт белән көтәбез дип. Һәм менә июнь аенда без бөтенебез бергә, гаилә белән, ирем белән, балам белән, э, команда белән э, Төркменстанда, Ашхабад шәһәрендә, э, Аркадак шәһәрендә чыгыш ясадык. Татарстан Яңа гасыр телеканалы менә шулай бөтен татарларны берләштерә Әйе. беренчедән һәм иҗатчыларга да юл ача, менә шундый мөмкинлекләр бирә. Әйе. Э, Миңа калса бу гаҗәеп искиткеч. Монда инде бары э, каналыбызга, телеканалыбызга рәхмәтләр генә әйтергә, әйе, әлбәттә. Һәм әле алга таба сөйләшә торган сүзләребез шактый безнең. Минем сорауларым, мин сорауларымны, язган сорауларымны бирергә дә өлгерми калам. Шулай күңелле, рәхәт сөйләшеп утырабыз. Миңа да. Әйдә җырлыйк әле.
Әйдә. Җырлавың шул кадәр рәхәт, күңелгә, колакларга май булып ята. Хәзер мин чәй генә Синең ясаган чәеңне Ә- эчим әле. Рәхим ит, тәмле булсын.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, ә сез ул арада э, рәхим итегез, сорауларыгызны, фикерләрегезне яза аласыз һәм сез безне ВКонтакте, безнең Болгар радиосының рәсми төркемендә карый да аласыз. Рәхим ит, Эльмира. Татар халык җыры, керфекләрең синең нигә кара? Әйдәгез, бергәләшеп җырлыйк әле.

Ә менә Рәхмәт.
беләсеңме, менә аны оркестр белән э, башкаруда тыңлаган кеше, э, төр- менә күргән кеше, әйме, сәхнәдә Әйе. күргән кеше, аны башкача тыңлый да иштәсе дә килмәс иде миңа калса. Ул гаҗәеп башкару һәм э, ни өчен нәкъ менә шушы җыр сайланды? А, мин бу җырны бик яратам. А, минем э, репертуарымда м, э, теге шундый бик э, тиз э, э, тиз темп. җырлар тиз темпта бик күп җырлар юк әмма ләкин менә бу җырны ул татар халык җыры да ул шундый э, яңа сулышта э, мин аны шулай итеп тәкъдим иттем хәзер тамашачыга э, һәм миңа калса шундый теге разнообразие Һәм чынлап та бик э, уңышлы дип әйтер идем. Гомумән, э, татар э, җырларын менә сез э, шушылай э, хәтта Чукоткага кадәр барып та яңгыратасыз. Э, Сез бит э, пропагандалап йөрүчеләр һәм сез шулай ук инде татарларны э, барлык милләтләргә менә нинди гаҗәеп халык, без нинди милләт без һәм э, безнең менә шундый иҗатыбыз бар, шундый җырларыбыз бар, менә шундый шәхесләребез, шундый кешеләребез бар дип күрсәтүчеләр һәм э, сез безнең йөзебез. Чөнки күп җирдә йөрисез, э, күп җирдә күрәләр, таныйлар, тыңлыйлар, чакыралар. Аллага Әйе. шөкер, бу чынлап та э, зур дәрәҗә һәм зур куаныч. Һәм менә, э, әлбәттә, таныту дигәннән. Сине Мгм. таныйлармы? Таныйлар.
А, Әмма дә ләкин э, минем яныма килеп исәнләшеп куркалар. Сиңа да шулай, миңа да килеп исәнләшергә Менә- куркалар. Кырыйлатып кына карап китәләр. Бу юлы яңа садикка бит Муратны бирдем һәм э, Э, шундый кызык әйбер э, бер әни э, яза инде миңа эльмира кызлар теге куркалар сезгә язырга менә анда ну акча кирәк инде теге общий сбор инде сезгә язырга куркалар мен әйтәм аллам икән монда да шуңа күрә мине таныйлар мин аны күрәм әмма дә ләкин теге килеп исәнләшеп алай итеп яныма килмиләр Бу беләсеңме, бер яктан мин андый э, кешеләр, мин үзем дә шулай дип карыйм кайбер шәхесләргә, э, чөнки э, алар менә була, ой, сәлам дип кенә исәнләшеп китә торганнар булырга мөмкин. Ә бу ничектер менә буй җитә алмаслык, үрелә алмаслык кебек. Э, бәлки э, курку түгел, ә хөрмәттер, бәлки башка Бәлки, мин, чарактыр мин дип алай кабул дип, итәм. э, шулай булсын, хөрмәт Әйе, итеп. шулай дип. Менә хөрмәт итеп бик матур итеп язганнар безгә матур хәбәрләр. миңа да хәтта. Рәхмәт. Студиядә бер юлы ике кояш. Айгөл апа, Эльмира, икегезне дә бик-бик яратам. Гомер юлларыгыз озын, матур, бик бәхетле булсын. Тыңларга да, карарга да яратам. Икегезне дә рәхәт кешеләр сез. Бик зур шәхесләр һәм сокланып туймаслык гүзәлләр сез, кызлар. Һәм сезнең сөйләшүегез дә шундый тәмле. Рәхмәт сезгә, Эй, ди. рәхмәт.
Небеса необъятные дигән аккаунт. Әйе, кереп карарбыз әле аннан соң тагын. Э, Танышырбыз сезнең белән якынрак. Сиринә э, Нәүмәтова яза, э, бу Чувашиядән яза безнең э, даими тыңлаучыбыз. Хәерле кич Болгар радиосы. Эй, кызлар, сез икегез дә шулкадәр активлар булганнар. Бүген дә көтеп алдым. Эфирны карап кич утырам сезнең белән дигән.

Үзе максатчан, оста телле, милләтебезнең йөзек кашы дип бәя бирер идем мин аңа, күз тимәсен. Иҗат уңышлары, гаилә бәхете телим. Роза апагыз Кама аланы. Амин, амин.
Бик зур рәхмәт, Роза апа! Чынлап та, э, күңелләр э, теге тулып китә, яме шундый хәбәрләр ишеткәч. Әйе. Э, чынлап та э, татар э, кызлары белән горурлану хисе булырга тиеш мин еш э, би- бик еш горурланам әгәр дә нинди дә булса уңышларга ирешәләр икән Һәм аларны кайда да булса таныйлар һәм мин татар кызы, яисә татарча сөйләшеп күрсәт әле, яисә татарча җырлап күрсәт әле, җырла әле дип әйтсәләр. Менә мәсәлән, соңгы проектларның берсендә ә, бу Рәсәй телеканалларында булган Әйе. Набис, ялгышмасам, ә, Браво Бис Браво Бис. проектында э, Лера Кудрявцева көтелмәгәндә көтел көтмәстән татарча җырла әйдә татарча берәр нәрсә җырлыйсыңмы шуны җиңел генә итеп әйтеп куйды ул сиңа бу алдан әзерләнгән идеме юк бөтен әйбер анда импровизация импровизация түгел генә безнең әзерләнгән җырлар ә, конкурста ә, минем өчен бу ничектер ул шаккаткыч та булды һәм ул аны шундый җиңел иттереп әйтте ул аны әйткәч мин Тагын да яхшырак җырлый башладым, беләсеңме? Мин шул э, моментны хәзер э, кайбер вакытта карап алам. Э, татар көендә, татар музыкында, музыкасында минем тавышым икенче төрле яңгырый. Ул менә факт. Мин аны ишетәм. Теге физик яктан да алсаң, икенче төрле вибрация бара звуковая волна, Мгм. тавыш э, дулкыны име. А, һәм Минем өчен, әлбәттә, ул нормаль әйбер. Мин голос проектында да шул ук слепые прослушивания булганда нәрсә беренче э, минем башыма килде? Әлбәттә, татар. Татар безнең халык җырлары. Мин анда аны җырладым. Анда ничек без э, хәзерге вакытта да күп кеше яза эпилагия белән шундый матур номер булды дип. Анда португаль җыры, э, син сазыңны уйнадың, аннары э, урыс халык җыры. Һәм менә бу юлы шулай ук та килеп чыкты. Мин э, рәхәтләнеп син сазыңны уйнадым дигән җырны җырлап, э, миңа калса тагын үземнең ниндидер миссиямне бик зур миссия үтейсең эльмира мин мында инде айтам чөнки менә еш кына әйтәләр теге татарча сөйләшергә кирәк телне популярлаштырырга кирәк аннан соң балаларны татарчага өйрәтергә кирәк сөйләү генә түгел, анда сөйләшергә дә кирәк, анда җырларга да кирәк. Мөмкинлек, форсат чыккан саен, син менә шушы үз телеңдә сөйләү, үз телеңдә җырлаудан оялмаска һәм аны киресенчә менә өстен итеп күрсәтергә кирәк. Һәм син моны бик оста башкарасың, бик оста эшлисең. Ул минем теге уйлап чыгарган стратегия түгел. Ул минем күңелдә, күңелдә ул шундый табигый әйбер. Ул үз-үзеннән килеп чыга. Бәлки кеше аны сизәдер, бәлки минем ничек э, Ничек мин горурланам, ничек мин яратам үзебезнең милләтебезне, үзебезнең мәдәниятне, иҗатны. Бәлки ул да сизелә һәм кешегә кызык, кызык, ә нинди соң ул татар музыкасы, ә нинди соң ул татар кешесе? Татар теле.
Һәм э, сизелә, чөнки менә мин э, күзәтеп барам социаль челтәрдә синең Ә, улың белән аралашканны э, әйтсәм ярыймы? Әйе, Без әлбәттә. Сәхнәдәш тапшыруында Сер түгел бит бу.
Сәхнәдәш тапшыруында шәхси темаларга сөйләшмибез. Нидән чыгып әйтәм, тик менә монда мин э, шәхси теманы нәкъ менә э, милләт темасы буларак күтәрәсем килә. Э, чөнки телне популярлаштыру дигәндә, әлбәттә, анда э, с- ул турыда сөйләү генә түгел, анда сөйләшергә кирәк дидем бит, әйеме? Әйе. Һәм нәкъ шулай эшлисең. Әле ничек тә э, катнаш гаиләме, э, Әйе. тормыш иптәшең э, урыс милләтеннән. Әйе. Э, улың татарча сөйләшә. Һәм бу бит син э, көчләп таккан әйбер түгел. Ул шундый теләп сөйләшә, ул шундый әдәби итеп сөйләшә, хәтта без белмәгән бормалар белән сөйләшә. Э, Ул үз үзен ул мине дә шаккаттыра кайбер вакытта. Э, Менә э, ничек уятырга телгә мәхәббәтне балада. Кечкенәдән үк. Бу бит инде ә, бала ә, әйтик, мин татарча сөйләшәсем килми, миңа русча күбрәк ошый дип, русча да сөйләшергә мөмкин. Ничек уятырга менә бу очракта хәтта катнаш гаиләләрдә. Монда катнаш булмаган гаиләләрдә авыр татарча сөйләштерергә. Бик бик кызыклы, бик тирән сорау, чөнки мин э, Бу сорауны үземә әле теге әйтмәгән идем үз-үземә, бирмәгән идем бу сорауны. Ничек уяту? Бәлки, э, менә безнең нинди ситуация? Мин э, беренчедән ирем белән сөйләштем, әлбәттә. Минем өчен э, безнең балабыз татар телен белергә тиеш дип, ул минем өчен бик мөһим дип әйттем. Ул мине бик теге терәк булып чыкты һәм бер сүз дә әйтмәде әйе диде шулай булырга тиеш мин сине сайладым син татар милләтеннән шуңа күрә бала телне белергә тиеш аннары мин беренче секундтан кайчан мин тестны алганда что мин әни булам дип мин аның белән татарча сөйләшә башладым Ул әле минем карынымда булды. Калбиңдә үк инде, Әйе.
йөрәгеңдә үк. Аннары бала туганда, Мурат туганда мин аңа улым дип әйттем. Һәм менә шул вакыттан, шул секундтан мин аның белән гел татарча гына сөйләшәм. Һәм аның өчен ул нормаль, гади генә әйбер. Әни татарча, әти белән русча. Ә, мәхәббәт ничек тудыру? Мин үзем яратам үземнең телемне. Һәм ул менә менә шулай итеп э, тәрбияләргә кирәк дип менә э, сөйләп кенә сөйләшеп кенә булмый. Мин аңа үрнәк. Шуңа күрә ул миңа карап тыр. Мин шулай дип уйлыйм. Ә, бу телне бик ярата. Бик ярата дип ул аның өчен Туган теле, ул аның туган теле, аның теле татар телендә ачылды. Беренче сүзләр татар телендә булды. Аның фикерләре, аның хәзер бу дөньяга карашы, ул татар фикерләре белән туа.
Менә милләтем дип янып йөрүче, янып көеп йөрүче шушы гүзәл

Бер мәйданга җыючы, барлык Әйе. җырчыларны бер сәхнәгә җыючы, шушындый э, матур грандиоз чарабыз безнең Алла бирса булачак, көтелә. Һәм э, сине без чиксез шатбыз күрергә билгеле. Сине әлбәттә инде җырны тамашачы сайлап алды. Ел дәвамында э, Болгар радиосында, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында җырларың яңгырады һәм шулнан чыгып безнең тамашачыларыбыз нәкъ менә э, сәхнәдә күрәсе килә. Синең җырларыңны ишетәсе килә. Алар тавыш бирәләр һәм Э, Без дә сине чиксез шат булырбыз күрергә 13 Рәхмәт. декабрьдә ала бирсә. Мин дә һәм тамашачыга бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки минем э, җырларым икенче төрле. Э, б- Минем э, икенче төрле стиль һәм тамашачы аны шундый хөрмәт итеп, шундый яратып, кабул итеп э, сайлаган өчен чиксез рәхмәтләр э, миннән һәм э, бу юлы Икенче төрле стильдә җыр. Илгиз Шәйхразиев язган аны. Башта үзенә э, бик аның булды котлаулы вакыты, бик авыр вакыты һәм шул авыр вакытта ул бу сүзләрне язган һәм көйне. Э, бер көнне ул минем белән очрашты. Без аның турында, тормыш турында да, иҗат турында да сөйләштек һәм мин әйтәм, Илгиз, ә бәлки синең минем өчен бар ниндидер җыр? Ул әйтте, бар, ди. Мин аны башта үз-үземә яздым, ди, күп еллар элек. Ә менә хәзер сиңа тәкъдим итәргә телим. Мин аны тыңладым да, әзрәк кенә мин аны аранжировкасын үзгәрттем. Һәм ул миңа бик э, туры килә. Минем фикерләремә, минем үткән э, сынауларыма. Шуңа күрә менә киләсе җыр, гаепләмәгез җыры. Сезнең өчен. Рәхмәт.

экспериментларга гел ачык булган Эльмира Калимуллина. Чынлап та синең репертуарыңда мондый җыр ишетү бик сәер әле миңа. Әйе, кызыкма.
Кызык. Э, кызык эксперимент. Э, билгеле, мәсәлән, син җырлаганда, әгәр дә син Илгиз җыры дип әйтмәсәң, әйме, мин барыбер чамалар идем. Стиль дигән әйбер бар, әйе, әйеме? стиль бар. Әлбәттә, бар. Ул сизелә, ул тоела, аның э, ничек э, фикерләре туа шигырьдә, э, нинди оборотлар анда, ничек музыка тизлеге кайбер э, моментта Илгизнең стиле менә шалт чыга да. Ул минем белән. Сиңа җырлый. комфортмы әлеге җырда? Миңа шундый комфорт. Ул беләсеңме, ул комфорт миңа Ул дискомфорт миңа комфорт. Аха, аңлашыла.
Ул минем тагы яңа шикләремне ача. Нәкъ шул сизелә.
Һәм беләсеңме, монда шундый э, бик кызыклы әйбер, монда сүзләр бик күп, алар бик катлаулы. Ал, бу җырның эчтәлеген мантра сыман э, тыңларга кирәк. Әйе. Күп, күп, күп тапкыр аны тыңлаганнан соң кеше шакката. Эльмира, син син беләсеңме нәрсә җырлыйсың? Мин әйтәм, мин беләм. Шуңа күрә ул миңа шундый шул вакытта әле шундый туры килде. Шуңа күрә менә шулай итеп туды бу җыр. Һәм безнең тыңлаучыларыбыз э, күп-күп топкырлар, әлбәттә, инде Болгар радиосыннан да тыңлый алырлар һәм тагын бер бу тыңлыйсылар килсә, Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасына билетлар инде юк дип Билетлар беләбез. юк. Шулай да телеэкраннар аша Трансляция. гына карарга туры килер кайберәүләргә. Кемнәр билетлар алган, алар димәк бәхетле, алар сәхнәдә Эльмираны күрәчәк. Әйе. Һәм беренче тапкыр мин бу җырны зур сәхнәдә, менә шундый меңләгән э, яңа гасыр э, Болгар премиясендә чыгыш ясыйсың, башкарасың. Әйе, мин аны үземнең концертымда чыгыш ясадым, әмма дә ләкин анда зур аудиториягә бик зур анда 60 Ой, 60. Юк, монда пирамидада әйтә зур аудитория. Әйе, менә беренче тапкыр шулай итеп. Эльмира, шундый рәхәт булды. Беләсеңме, без бүген бәлки тамашачылар, тыңлаучылар мине бераз ачуланырлар, чөнки аз җырлаттым мин сине бүген. Аның каравыбыз бүген бик күп һәм бик нәтиҗәле һәм миңа калса бик шәхсән минем өчен бик эчтәлекле гамьле сөйләшү булды дип уйлыйм мин һәм э, тыңлаучыбыз яза күк йөзендә бер ай бер кояш булса болгар студиясендә ике кояш балкый рәхмәт кызлар илмирга тормышта иҗатта бары уңышлар телим бик мөлаем ханым деген ә сез аннан килгән энергетиканы белсәгез тойсагыз дуслар ә, билгеле менә андый чаралар булганда ә, инде сез сүземә ышаныгыз мин яхшыны яхшы дип әйтәм Шуңа күрә рәхмәт булганың өчен, рәхмәт килгәнең өчен, иҗатың белән уртаклашканың өчен, э, эмоцияләрең белән бүлешкәнең өчен. Бүген кичтә сине студиябездә күрергә шәхсән мин Айгөл Хәйруллина чиксез шат булдым. Мин дә сезне күрергә бик шат идем. Шундый рәхәт әңгәмә, шундый матур кич